thamũ mũtonyi witũ wekaga nĩ gũtarĩria hau ũguo na nĩ woka watũrehera ũgũ ĩngĩ ya bata mũno na ya goro ĩgiĩ ũhoro wa irua na kũringana na ũrathi ũrĩa ũthiĩte tũmũrathi witũ wĩ nguo mũno mũgo wa kĩbirũ ĩrĩ kuma andũ moka mũgĩ andũ gwakinya maũndũ macenjie

no ĩndĩ mũcera atũtonye kĩrĩra kĩu na tũtarire makĩria nginya bata wa irua mũno thĩinĩ wa gĩkũyũ Mm, nĩ wega nĩ wega mũthuri ti njonjo eh, na athuri arĩa twĩkĩrĩ haha na nĩ wega nĩ ũndũ wa mwene nyaga gũtũhe kanya gaka tũrung'e igĩrĩ citwĩgiĩ tondũ gĩkũyũ kiugaga mweri ũrĩ nja nĩ wĩroragĩrwo na wĩroragĩrwo tondũ waiya gwĩka maũndũ hĩndĩ ĩrĩa mweri ũcangararĩte ũgĩciria nĩ hĩndĩ wĩna ũtheri wĩke maũndũ wĩkuithie igarie Eh, mũthuri ũcio waria hau mbere yakwa mũ- mũngarĩ wa mbarĩ ya thũme nĩ aruti ũhoro ũcio handũ harikĩru mũno oiga ũhoro wa irua rĩna mũharĩria warĩo na ameta atonyi na ciana icio ciahithio kwĩ munagatho munagatho nĩ rĩtwa riumanĩte na ũnagi ũnagi ũnagi wa tha Kũnaga nĩ ũrĩa wonaga, kũnaga nĩ kũgemia, atĩ Kenya no ũneo ũkĩgemie ũgĩkĩre mathaga marĩa ũkwenda gwĩkĩra gĩkorwo gĩ gĩthaka. Atĩ no ũneo kanyamũ koimire o kũrĩa koimire ũkahe ũgemu. Rĩu nake Ũyũ ũretwo mũnagatho, wĩra wake nĩ wa kũnagatha, kũnagatha. Anaga, ũguo ekaga gwĩtagwo kũnagatha. Ũguo ekaga gwĩtagwo kũnagatha. Na ũngĩoya kĩ- kĩnya ũkĩende gũkĩgemia kana gũgĩka kaũndũ, nĩ kũnagatha ũranagatha. na waingĩra kĩũgĩkũyũ-inĩ kano nĩ ũkũigua nĩ tha aranaga aranaga tha eh, ũngĩthikĩrĩria mũndũ ũkwĩmenya akĩgeithania nĩ ũĩ tũtiugaga thai tĩ ngũgeithie ngwĩre thai mũthuri thai aca nĩ tondũ thai nĩ rũthiomi rwa kwarĩria mwene nyaga ũkĩmũhoya tha atĩ ithuĩ tugaga thai thathaia ngai thai tha ĩĩ tha tha ĩĩ tha wahoya ngai mwene mwene thĩ mwene muoyo wamũhoya tha ciake nake angĩtua gũgũcokeria akũheaga wĩ thayũ thayũ ũcio nĩguo ũndambagĩria ũkanjĩra wĩ thayũ ndakũhe thayũ ndagũtambĩria thayũ rĩu rĩ mũnagatho mũnagatho akoragwo akĩnagatha tha cia mwene nyaga iria aheirwo nĩ mwene nyaga ahetwo na ithuĩ tũhetwo twĩ rũrĩrĩ tha icio tũhetwo nĩ mwene nyaga rĩ nĩcio twendaga kũnaga tũcinagaga atĩa o ta ũrĩa ũngĩoya kĩnya gĩa gĩcandĩ ũthiĩ ũkĩrenge ũguo ũgĩkĩre ruoro ũgĩkĩre ũgĩkĩre ũkĩenda kũ- kũhitha ũũgĩ wĩ tha cia ngai ũũhithe hau hau ũrenda kũhitha rĩ ũrenda ũrutage tha icio hau na nĩho ũiguaga gĩkũyũ gĩkiuga nĩ kĩaragĩrio nĩ kĩnya kĩnya gĩgatuĩka kĩ muoyo nĩ tondũ mũthuri ũyũ nĩ arĩ na tha cia mwene nyaga na nĩ cianagirwo cianagwo cikĩigwo hana hĩndĩ ĩrĩa ũrĩcibatara nĩ ũrĩcirutaga hau hĩndĩ ĩrĩa twaria ũhoro wa irua rĩ irua rĩa ciana citũ rĩ nĩ kũnaga tũranaga nakĩo tũranengera mũnagatho mu- mũnagatha anagathe aigetha iria netwo nĩ mwene nyaga acige he rũciũ rwitũ acige he rũciũ rwitũ na nĩcio ciana araiga hau rwĩ rũri atĩ we mwana ũyũ witũ rĩ na no wega ngwĩre njonjo kĩene gĩa kũrua ti kĩngĩ Nĩ ndaigua wanjũria ũhoro wa eh, ũrĩa gĩthomo kĩrathiĩ eh, ũrĩa kĩracenjio gĩkũyũ kano rĩ nĩho eh, mũthuri ti mũngarĩ agerera rĩ gĩkũyũ kano mwana aruaga nĩgetha agaciare mwana wa kĩhĩ aruaga nĩgetha agaciare nĩ igana na nĩkĩo ũraigua mũngarĩ akiuga atĩrĩrĩ atĩ ikwĩrwo ti ngũrũi no iraruruma kĩgotho ethingira akaigua atĩ ona mũndũ ũkũhĩtũka hau nĩ ekuga kĩgotho ethingira-ĩ kĩgotho-rĩ ti mũthuri ũyũ mwĩki magongona ageciria ũcio waruruma-rĩ onake nĩ mũkinyu gwĩka magongona koguo kĩgotho ethingira thingira kĩgothwe thingira akaigua akaigua atĩrĩrĩ thingira ũyũ njikarĩire gũkũ nĩ gũkinyĩte mwĩki wa magongona magongona nĩ marĩkũ ma gũciara aciare ihĩ na aciare tũrĩgo rĩu mwana ũcio no nginya athiĩ anagwo ekũnagwo na tha cia mwene nyaga tondũ ona agĩkĩragwo gĩrima rĩ nĩ gĩrima arekĩrwo rĩ nĩ arabatara akorwo na tha cia mwene nyaga atĩ gĩkũyũ gĩkoiga mũtemi wa thano tiwe wa themithũ tiwe wathemithũ ũyũ ũroka kũrenga ũguo thano icio tiwe ũkĩithirie kĩroko na tiwe ũkũhe mwana ũyũ ũhonia na tiwe ũkamũtu ũcio ũrengire tiwe ũkamũtua mwene gũciara na tiwe ũkamũhe hinya wa gũciara nĩ mwene nyaga koguo tha icio akinyĩirio nĩ maithe rĩu rĩ kĩmera gĩkĩ tũrĩ rĩ twĩ na kĩng'ũki kĩng'ũki kĩrĩa twĩ nakĩo rĩ ithuothe mũndũ wĩ ũĩ nĩ hĩndĩ to nĩ mwene nyaga mũrakaru nĩ marakara make mathũgũta matũitĩkĩire ithuothe twĩ na mĩhang'o ya gũthiĩ kũhoya tha cia mwene nyaga kanua karĩa wĩ nako ũkĩtia mwene nyagatha ciake rĩ kau noko ũkũhũthĩra oko noko ũkũhũthĩra gũtwarĩra ciana kĩrathimo kana tha cia ngai kaĩ harĩ ingĩ akũhete na we nowe arahũra kĩmera gĩkĩ rĩu nĩ ũndũ wa ũguo rĩ magongona mothe kahinda-inĩ gaka megiĩ gwĩtia tha cia ngai tha icio cia ngai cia rũrĩrĩ we nĩ ũgwĩka magongona ma gwaku mũciĩ marĩa wathĩtwo nĩ maithe maku no igongona rĩothe rĩrenda rĩa bũrũri rĩu ũnengere maithe maku nao magwĩtanĩre kwĩ ngai macio nĩmo tũtarĩ na tha icio na tha icio nĩcio tũrahoya kahinda-inĩ gaka na nĩkĩo kĩng'ũki rĩu o toguo mũthuri ũcio ũkwarĩtie hau akoiga kahinda-inĩ gaka tũrũgamĩtie maitũ mothe tũhoe mwene nyaga atũiguĩre tha atwehererie kĩng'ũki gĩkĩ kĩ mbere itũ eh, nĩ wega tondũ o toguo ũragweta nĩ atĩ twaiya gũkorwo kahinda-inĩ gaka ũguo gũcererwo kũu na kwaga gwĩka ũguo nĩkuo gũgũtweheria muonere witũ wa irua tondũ tũtingĩhenania no tũĩ atĩ irua nĩ rĩtuĩkĩte atĩ wĩra warĩo nĩ ndemengo atĩ mwana arathiĩ kũrua tondũ nĩ athiĩ form one tũkoretwo na mũthuri ũyũ irua-inĩ kahinda karaihu ona inyuĩ nĩ mũĩ ũguo ũkamenya mũthuri ti njonjo wanona mwana arehetwo itĩri o rĩrĩa akinya akarĩra akoiga arenda nyina rĩu nĩwona ũndũ ũcio ũrekĩka ona o maitho ma maithe maitũ makĩonaga twaiya gũkorwo gaka nĩ kahinda nĩ kanya tũhetwo nĩ mwene nyaga ga gũcoka magomano-inĩ ma njĩra atĩ irua rĩrĩa rĩaruagwo nĩ maithe maitũ nĩrĩo tũrenda tũcokerio rĩrĩa mũthũngũ etaga blessing in disguise atĩ tũrenda gũcokerio irua rĩu na bata warĩo na ũritũ warĩo tokorwo nĩrĩo tũrenda gũcokerio nĩ kĩng'ũki gĩkĩ atĩ kĩene gĩa thakame ĩno itĩke nĩ kĩ atĩ niĩ nĩ ndaruaĩ nona itanarua ndĩkamau akĩrigĩrĩ

ndamutua tondu tiwe ni amu uria ndiraciara aciaritwo tene na riu we kamau akirigi tondu ni ukwenda gutuciara ri amba uke tukuhe tukunyuithie muma kiu ni kia mbere tukunyuithie muma wa thakame thakame ya mbei itike thi nigetha umenye ithui ri twathire tene ri tuciaragwo atia migiro ya guciarwo na me- maundu maria tutekaga ri ni mariku anyuithia muma wa thakame wa kerĩ ndekĩrwo ruoro atĩ we nĩ ũnyuĩte muma ũyũ atĩ ithuĩ rĩ angĩkorwo nĩ wekĩrirwo ru- eh, ruoro rũrũ rĩ ithuĩ tũticiaragwo nĩ mũndũ rũme na mũndũ rũme ithuĩ tũticiaragwo nĩ mũndũ rũme na mũndũ rũme na ithuĩ tũtiĩkaga ũũ nĩyo mĩgiro ithuĩ tũtiĩkaga ũũ tokorwo muma ũcio nĩguo tũranyuithio tokorwo hau rĩ nĩho tũrĩ tũcoke tuge atĩrĩrĩ ĩĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere na irua rĩu ĩ irua rĩu nĩ rĩa maithe maitũ thĩinĩ wa rwĩmbo he kĩndũ gĩetagwo ngũngũrũ kĩaringagwo ũguo ngũngũrũ tĩ rwĩmbo rũngĩabacire kweragwo na inyuothe mũkĩina kweragwo rwĩmbo nĩ rũrũgame na handũ ha mwĩrwo na kanua rĩ rwaringagĩrwo ngũngũrũ ka ka, ka. toko kĩng'ũki gĩkĩ nĩ ngũngũrũ ya rũrĩrĩ ngũngũrũ nĩ kuga atĩrĩrĩ maũndũ marĩa mũkoragwo mũgĩka hingo ciothe rĩ mwĩkaga ta mũtugo rĩ atĩ ĩ mwana nĩ athiĩ form one nĩ gũkũruo atĩ ĩ gũkũ nĩ gwĩ- ai kwĩĩ ũũ nĩ arutire nyondo ĩ nĩ ekũru- nĩ- nĩ- nĩ ekũhika ũũ nake ĩ ũna nĩ ũcereirwo haha ĩ hikania no maũndũ marĩa mabatiĩ gwĩkwo tũtirĩ tweka rĩu no ũkorwo nĩ ngũngũrũ tũrahũrĩrwo gĩkũng'ũki ũgũtũ ciana itiruaga nĩgetha ithiĩ form one na itiruaga nĩ hĩndĩ- nĩ kanya ka nginya hoia ngai gwĩciria

Tũmenye haca, magongona maya twĩkaga nĩkĩ? Kana twĩkaga marĩ o ma gũkinyanĩria o twĩkio tu, tondũ nĩ mekagwo, gĩtũmi kĩamo, na maũndũ ta macio. Kĩra mũthuri ti Mũmbi wa Mũmbi. No nyende tũrikĩrie ũtiganu wa kĩhĩkũrua gĩkĩ nini na kĩhĩkũrua gĩkinyĩte. agĩtwĩre we to tene niĩ hakwa niĩ ngĩthiĩ form one twathiĩ tũrĩ ithiĩ twarugire tũthiĩ form two mũtugo ũcio ĩ tũkĩoya tũtikinyĩte tũgĩ- tũgĩ- tũgĩ- tũgĩ- tũgĩetĩrĩ- tũgĩtĩrithio mwaka ũcio ũmwe nĩ kĩmonaga nĩ wega na kĩmonaga ti wega no gĩkũyũ-inĩ ũtiganu ũcio ũhana atĩa thayũ mũthuri Ah, nĩ ngatho mũthuri ti njonjo njokierie athuri acio maria ah, mbere yakwa ngatho mũno makĩria tondũ nĩ matũtehe ndereti ya bata mũno mũno mũno mũno na ndikĩru njuge thĩinĩ wa maũndũ mothe marĩa makoragwo thĩ ĩno gũtirĩ ũndũ ũngĩhinga na ũgacĩre ũtarĩ na mũtaratara na nĩgetha ũndũ ũhinge mũtaratara ũcio no nginya gũkinyanĩre. Kwa mũhiano ngĩheana ngerekano, ongorwo nĩ mũrĩmi, mũrĩmi nĩ aitithagia nyanya kwa mũhiano, kana agaitithia mboga, mboga icio igakorwo cirĩ tuta-inĩ, tondũ nĩ irabatara kũrorwo na njĩra ya ũtiganu makĩria. na thutha wa kahinda kaigana ũna thutha wa kahinda kaigana ũna mboga icio kana nyanya icio nĩ icokaga gũcenjio kuma harĩa tuta-inĩ ikahandwo mũgũnda na itingĩrutwo harĩa tuta-inĩ itwarwo mũgũnda itakinyĩirie kahinda karĩa kagĩrĩire kahinda ga gũtuĩka nĩ igĩte mĩri yayo, kahinda ga gũtuĩka atĩ rĩrĩa igũcenjio itwarwo mũgũnda nĩ ciĩrũgamĩrĩire na nĩ ikũhota gwĩikaria na gwĩtindia o nyanya kana mboga ĩika. Athuri aya maria hau mbere, mũthuri ti wa kĩrigĩ na mũthuri ti mũrũgu, mauga kiugo kĩa bata mũno. atĩ irua ritũ nĩ rĩagire nĩ tũkoretwo twagĩte gĩtũmi kĩa irua ritũ na ciana itiaruaga o irue irua nĩ igongona na gĩthũngũ no uge nĩ institution na nĩ ũngai na nĩ igongona rĩna mũtaratara na irua rĩa tene rĩaruagwo mwana e wa mĩaka kuma mĩaka ikũmi na mũgwanja gũthiĩ na mbere ona mĩaka mĩrongo ĩrĩ na ĩrĩ tondũ mwana ũyũ nĩ akinyĩtie irũngo rĩa ũgima tondũ akĩrigi atwĩra mwana ararua nĩgetha agaciare ararua nĩgetha akambĩrĩrie mũciĩ koguo no nginya akorwo athagathagĩtwo agathagathagwo nĩ rũrĩrĩ na rũrĩha nĩ mũciari ithe na nyina nĩgetha akinyie ũgima mũna. Na kũgimara nĩ kuuga atĩrĩrĩ, nĩ akinyĩtie irũngo rĩa mwanake ũngĩanjia mũciĩ, na nĩ ahetwo kĩrĩra na mĩtaratara ya kwanjia mũciĩ, tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩa bata thĩinĩ wa ũtũũro wa mũndũ ta mũciĩ. tondũ mũciĩ nĩguo ũ ngai mũciĩ nĩ mũbango wa ngai wa ngai na tondũ mwana ũrĩa twĩragwo nĩ andĩki na arĩa menjerete kĩrĩra gĩkĩ ta mũrũgu magatwĩra atĩ o na rĩrĩa gĩkũyũ ombirwo nĩ ngai na akĩneo mũtumia wake awa gĩkũyũ na mũtumia maitũ mũmbi nĩ maaheirwo bũrũri na makĩrwo nĩ Ngai atĩrĩrĩ, ndamũhe bũrũri ũyũ tondũ nĩ kũrĩ mbegũ ndĩrenda mũndehere na gũtirĩ mbegũ ĩngĩ Ngai endaga awa gĩkũyũ na maitũ mũmbi mamũrehere tiga mbegũ ya ciana ya ũciari. Koguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, Toguo wakĩri igeuga, rĩrĩa mwana atwarwo kũrua na no mwana ndemenyete, igongona rĩa gĩtũmi gĩa kũrua rĩtinakinyanĩra. Tondũ mwana ũyũ akĩrĩ wa fo- ũrathiĩ form one ũyũ na wa mĩaka ikũmi na ĩrĩ kana mĩaka ikũmi na ĩtatũ, nĩma ndangĩanjia mũciĩ. No mũthĩ ũthĩna mũnene twĩ naguo nĩ atĩ nĩ kũrĩ ciana irarera ciana, na ciana ici irarera ciana tondũ itikinyanĩirie kũna irũngo rĩa gũtuĩka atĩ no cianjie mũciĩ na ihote eh, gũtuga mũciĩ ũcio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tũgakiuga atĩrĩrĩ, ona niĩ kĩng'ũki gĩkĩ nĩ ndĩrona gĩ kĩa bata mũno mũno mũno niĩ hakwa mwenyewe, tondũ nĩ kĩroka gũtũririkania Maũndũ twagĩrĩire gũkorwo tũgĩka. Nĩ tuoete irua na njĩra ya ũhũthũ mũno mũno mũno mũno mũno. Ũkona irua nĩ twagĩte ũigĩrĩrĩki. Ithe wa ciana akaga ũigĩrĩrĩki. Kana mama wa ciana akaga ũigĩrĩrĩki. Ona nyina wa ciana akaga ũigĩrĩrĩki. Na tũkiuga irua nĩ igongona nĩ kuuga atĩrĩrĩ, Institution ĩno ya irua rĩ, makinya marĩa magĩrĩire gũkinywo nĩgetha kũna makinyanĩrie mũtaratara wa irua rĩrĩ, mangĩaga gũkinywo igongona rĩrĩ nĩ rĩa thaha. Na bũrũri witũ nĩ ũthahĩtio nĩ irua. Tondũ tũreciria kĩndũ kĩrĩa kĩa bata no ndemengo tu. Mwana nĩ athire atinio ikonde ciake. No mwana ũyũ athiĩ atinio ikonde ciake, no kĩndũ kĩrĩa kĩ bata mũno thĩinĩ wa Ũgĩkũyũ ti irua rĩa ndemengo, tondũ ndemengo no ruoro tu. Kĩrĩa kĩa bata mũno makĩria nĩ irua rĩa ũmũ. Mwana ũyũ aheo kĩrĩra nĩgetha aciarithanio na ũndũire witũ, na toguo Kamau wa Kĩrĩgĩ auga anyitithanio na ngomi citũ, tondũ ngomi citũ nocio tu cina mũtaratara mũiganu na ũcio ingĩ mũnyita guoko na imuonererie njĩra tondũ ararua agaciare agaciare a agaciare acio mathire tene na gũciara nĩ kuga atĩrĩrĩ no nginya gũkorwo na mũtaratara wa ũciari na no nginya tũmene nũ ũraciarwo na aciaragwo na njĩra ĩrĩkũ na nĩgetha rũciaro rũu rũkinyanĩrwo- rũkinyanĩrie rĩ nĩ maũndũ marĩkũ twagĩrĩire na nĩkĩo thĩinĩ wa irua mwana nĩ aheagwo kĩrĩra kĩa ũgĩkũyũ nĩgetha amenye atĩrĩrĩ rĩu nĩ watuĩka mũthuri mwene mũciĩ nĩ maũndũ marĩkũ mangĩgũthahia matũme mũciĩ waku ũre rĩu nĩ watuĩka mũthuri mwene mũciĩ nĩ mĩgiro ĩrĩkũ wagĩrĩire gwĩthemana nayo mĩgiro ĩno ndĩkarehe ndirũ Ũmũthĩ no njuge kĩng'ũki gĩkĩ tũrona gĩa homa ĩno ĩrehetwo nĩ ũndũ wa kwaga kũmenya mĩgiro ya Ũgĩkũyũ, kwaga kũmenya thahu wa Ũgĩkũyũ na kwaga kũmenya um, maũndũ marĩa twagĩrĩire gwĩthema namo. Kwoguo-rĩ, twenda kuga atĩrĩrĩ, mwana nĩ agĩrĩire, nĩ twagĩrĩire gũkinya ikinya gũkorwo twĩna gũkorwo tũkinyĩtie kĩ- kĩwango kĩna kĩa mĩaka itũ Tũngĩrora kiugo mũndũ gũtuĩka nĩ mũgima, he mũthuri ũranjĩraga atĩ kiugo kĩu mũgima nĩ mũndũ ũngĩhota kuuga ma mugi ma mũndũ mũgima nĩ mũndũ mugi ma tondũ nĩ ahetwo ũma wa rũrĩrĩ na kuuga ma nĩ kuuga atĩrĩrĩ ti kuuga matu ona kanua ũrauga ma na njĩra ya gũtũũrĩra ma ĩyo thĩinĩ wa kĩhiko thĩinĩ wa mũtũũrĩre waku kwoguo niĩ nĩ ngwenda gũkinyia hau njuge atĩrĩrĩ eh, twaruithia ciana ci ciana itarĩ ũndũ ciũ itahetwo kĩrĩra nĩ gũte tũrate rũrĩrĩ na tuone atĩ irua Ti gĩĩko gĩa gũthiĩ gũtinio na ũgacoka mũciĩ. Kĩndũ kĩrĩa kĩa bata mũno mũno makĩria nĩ kũheo kĩrĩra. Nĩ waciarithanio, nĩ watuĩka grafted na gĩthũngũ. Nĩ waciarithanio wemenya. Wamenya mũgĩkũyũ nũ? Tondũ nĩ harĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire Ngai atũmbe tũrĩ agĩkũyũ. O ta ũrĩa ingiuga atĩrĩrĩ, ngari nĩ thondekagwo ĩgathondekwo ya kũhũthĩra ndithũrũ. nengea guhuthira beturu na ngari ĩno ona ndithũrũ ĩngĩaga rĩ ndĩngĩkĩrwo beturu na ngari ĩno yathondekirwo ya beturu rĩ yagathĩkanirio na ĩkĩrongorerio atĩ injini yayo no ĩhũthĩrire beturu atĩ gwakuo no ngĩkorwo ũkamaga iria rita ngiri ithano o mũthenya ngari ĩyo yaku ndĩngĩthiĩ na iria rĩu ona ngĩkorwo ndithũrũ nĩ nĩkũrwaragia na ndĩnungaga wega ngari ĩyo ndĩngĩthiĩ na iria rĩu wendete o na angĩkorwo ndithũrũ ĩ gĩko ngari ĩyo ndĩngĩthiĩ na iria niĩ nĩ njũĩ nama nama nama ngai nĩ arenda tũcokerere ũndũire witũ tondũ ũndũire nĩguo kĩhumo ĩno nĩ ngari ombire ĩtagwo gĩkũyũ gĩkũyũ gĩthiaga na ndithũrũ tũtingĩheo iria rĩngĩ nĩ mũthũngũ tũtuĩke tondũ iria nĩ ithaka na nĩ rĩerũ-rĩ atĩ no rĩtũteithie nĩ kũũra tũkũũra na nĩ thayũ nĩ ngatho mũno mũthuri kibogua atũtonya na njĩra ndikĩru wega mũno twĩna mũthuri wĩho wa bata mũno gwa tandai mũtagukawa gwa tandai nawe mũthuri tuwaime wa mbũrũ nĩtoguo tondũ ũrĩa kĩhana kĩhara kĩu gĩ kĩhara ta kĩu na tũrĩ o hau ũguo nĩ ngwenda atũtonye wega mũno ũhoro wa makinya ma eh, makinyũkagio kana matĩna marĩa makinyũkagio nĩguo mwana atuĩke nĩ arua tondũ nĩ ũthiaga ũgakora ciana ingĩ cigĩ- cigĩthiĩ tĩri ciratwarwo nĩ nyina ciana ingĩ cigĩthiĩ tĩri ona gũtirĩ wĩra marathiĩ gwĩka arĩa ona arĩa mamũtwari ona watwarwo nĩ ithe ma- matiramenya bata wa mama na kĩ moruta macio nĩ wega ũtũtonye hau ki- ha- hanini kana harĩa ũkũhotithio nĩ mwene nyaga nĩguo tũmenye ki- kĩrĩa gĩtũraria ũhoro wakĩo tuone ũhoro tũhote kũingĩrania nyongorio ya ũhoro ũcio na ũndũire witũ Thayũ mũtuka cikũ mũthuri ti njonjo Aye. acokia ngatho rĩngĩ nyuma ho na ndikũgwetete marĩtwa makwa nĩ waime wa mbũrũ mũmbũi wa mbarĩ ya ngoru mũihwa na njirwa mbarĩ ya mwathi gwitũ kwega gũkĩra guothe nĩ itũra rĩa ndumberi kĩrigo-inĩ nĩ kũhurutagĩra kĩrĩra gĩkĩ kĩa maithe maitũ na njokerie athuri acio moka mbere yakwa ngatho mũno na makĩria tũcokerie mwene nyaga kũmahe ũgĩ wa gũtaũkwo nĩ kĩrĩra gĩkĩ kĩa maithe maitũ na tũgathiĩ na mbere na ithaithana kũrĩ o mũrungu mwene nyaga ũcio nĩgetha tũhe ũtaũku ona twarahũrĩre kĩrĩra gĩkĩ kĩa ndũire cia maithe maitũ mũthuri tene aigaga nĩ ndĩraciarire kahĩĩ Koguo nĩ ngona wa kũnyita mũtwe. Koguo mũthuri arongoragĩria mwana wa kahĩo harĩa iciarĩro, nĩkĩo ngemi ciaigagwo thano igatigithũkanio na mwana wa kairĩtu. Na nĩ wega tũkiuga ũhoro wa irua tũrari- rĩa ciana, tũraria ũhoro wa irua rĩa ciana citũ cia tũhĩĩ. Tũgakiuga atĩ mũthuri angĩarathimĩirwo kahĩĩ, nĩ akareraga na makĩro marĩa matiganĩte, o kuma rĩrĩa gaciarwo agatumithĩria ngoi aikaikara mwana akĩnina imera mũgwanja acokio ihu-inĩ athiĩ na mbere o ũguo nginya mĩaka mũgwanja athiĩ mĩaka ikũmi na ĩna agĩkinya gĩkĩro gĩkĩ tugire nĩ gĩa kũrua kuma mĩaka ikũmi na mũgwanja nginya mĩrongo ĩrĩ kĩhĩ gĩa kinya rĩa mũthuri ti mũrũgo igaga nĩ mũromborombo wa kĩhĩ gĩkĩ kĩrerwo atĩ kĩrararama gĩgakĩra kĩgotho arĩ thingira na aria kĩaria mũno biũ akaiga atĩ kĩratua mata gĩgatua makamburu nĩharagĩria na igongona rĩa mbere mũthuri ekaga nĩ rĩa gũthiĩ kũhoya irua kũrĩ mama wa kĩhĩ gĩkĩ ũyũ nĩ arĩa maciaranĩirwo na nyina na mũthuri ndekaga ũguo tondũ atĩ ihinda nĩ rĩakinya tondũ kĩrĩra gĩkĩ kĩa maithe maitũ nĩ kĩndũ gĩciarithanagio atĩ niĩ aba mũnjiari mũtu- mũtigaire ti mbũrũ wa maitho angeretie haha nanyi tondũ nĩ ndĩmũciaire mbũrũ wakwa ngũmũgereria haha koguo agathiĩ kwĩ mamawe akahoya irua atwara ndegwa kana ngoima ithano kana mbũri ithano na kĩnya kĩa njohi nĩgetha mamawe arathimĩre kĩmwana kĩhĩ gĩkĩ nĩ kĩhĩ hĩndĩ ĩyo irua rĩakĩo akĩrathimĩre atĩ gĩathiĩ kũrĩa atĩ ona gĩatemwo gĩtiriura ona kĩri- kĩaura kĩriura o thakame ĩrĩa ĩrabataranĩka ya igongona na agakĩrongoreria nginya ũrũme tondũ mwana wa kahĩĩ e rũkemi rwa ũcamba, akamũrongoreria maũndũ mau mothe, agacoka arĩkia gũthiĩ kũhe irua kwa mamawe, nĩ acokaga na mũciĩ arĩ mũthuri, agathiĩ gĩcegũ akaruta ngoima, ngoima ya ndũrũme, akahoya irua kwĩ Ngai, na akahoya kũrĩ ngomi ciao.

ona maitũ angĩingatwo tũngiumagara nake koguo kũrĩa nĩ gĩikaro hoyaga na nĩkĩo no mwaka ithũmba gathiĩ na mbere kwĩhakanĩrĩra irua rĩa kĩhoywo kwĩ ngai na ngomi rĩu nĩrĩo igongona rĩa mbere rĩa mũthuri arĩ mũciĩ ategũtarĩria magongona marĩa mangĩ mũrũgũ egũtarĩirie mamuna gatho agĩtwarwo kũrĩa ciana ihoeirwo kĩganda ũrĩ muna gatho ũrĩa arĩ mũruithĩria wa mũciĩ igakĩhoerwo kũu ciana igagĩthiĩ igagĩtemwo igakĩrũma thano ngongori iria ciothe ciumĩte harĩa kuma rĩrĩa nao aruithia na muna gatho ona atonyi makoretwo meharĩirie kahinda karaya nĩ ũndũ wa ciana ici magagĩtirithia ciana kahinda karĩa cigũikara kũrĩa kĩganda-inĩ

ciatemwo igaikara kĩganda-inĩ nao aciari ihinda rĩrĩ ciana ci kĩganda-inĩ nao magathiĩ igongona-inĩ rĩa kwĩhinga tondũ mũtingĩkorwo mũgĩkenanĩra na mwana waku arĩ kũrĩa nĩ gũtemwo ti ũndũ mũhũthũ mũno Aga- magakĩhinga makĩnyitanĩra o na igongona rĩrĩa magĩthaithana rĩrĩ ihoya kũrĩ mũrungu mwene nyaga na ngomi ciao atĩ nĩ marathaithana ithenya-inĩ rĩa mwana ũrĩa wao arĩ kĩganda-inĩ ndakone ũru atuĩke wa gũkorwo atĩ maũndũ marĩa mekũmuma wega kũu kĩganda-inĩ nĩ mega mwana akĩnina kĩganda-inĩ matukũ marĩa magĩrĩire nĩ akĩrekagĩrĩrio kwĩna magongona mau mamunaga tho egwĩkĩra kũu kĩganda-inĩ no magongona marĩa mena bata mũno nĩ ma mũciari mwana agĩcoka mũciĩ kũrĩ igo- igongona rĩrĩa rĩinũka atĩ tondũ ciana ici iraruĩte ciĩ nyingĩ rĩ niĩ ndĩ ta waime wa mbũrũ ndatwara mbũrũ wakwa kĩganda-inĩ rĩrĩa gacoka gwakwa mũciĩ-inĩ no mwaka ningĩ ngacoka gĩcegũ ndute ndũrũme ĩngĩ yarĩinũka nĩgetha nduithanie mwana ũyũ na kũrĩa ararĩ kwa muna gatho nĩgetha mangĩkorwo nĩ maranyuĩte kahiũ kamwe ka mũruithia maranyuanĩra na ngarĩ maranyuanĩra na a- na mbũi ĩngĩ kana njirũ o mĩhĩrĩga yothe ona kana andũ atiganu rĩngĩ nĩ manyuanĩire kai- kanyua na- ka- kanyua na andũ marĩ macukagĩrwo kũiya mũici ũyũ ndũkana ndũkanaingĩre gwitũ koguo nĩ ngũmũtuithania na kũrĩa ima kĩganda ngagĩthĩnja ngoima ĩno ĩgagĩkua tatha wa karaguma nĩgetha ngeka igongona gwakwa mũciĩ ngatuithania mwana ũyũ na kĩgongona kĩrĩa ararĩ kĩa irua agatuĩka wa kũingĩra gwakwa nyũmba aima hau twarĩkia igongona rĩu rĩrĩa rĩainũka ũgagĩthia igongona rĩngĩ rĩa ithemba gũthemba nĩ gũtuga mũririkane nĩ tũkwambĩrĩirie harĩa atĩ nĩ twarĩ kwa mamawe nake mamawe agagĩcoka kwĩ mũihu ũyũ na gĩkũyũ nokĩo gĩkiugaga mũihu ndaimaga ũkarũnyeni agĩcoka thĩinĩ wa ngoima iria ithano agĩcoka na ngoima ĩmwe agagĩtuga mũihwa nawe mũthuri nawe ũgagĩkĩruta kĩndũ ũkarongoreria mwana waku haha nĩho wamũheaga rũhiũ rwa njora ũkamũhe ngo ũkamũhe itimũ cirĩ ona kĩrĩra ngũrani ciacio ona indo iria ciothe imire nacio kĩganda ciothe mũkamũtuga ũkamũhe iheo agĩthiĩ na mbere na magongona marikĩire nĩ agagĩcoka kũrĩ rika rĩrĩa aruĩire nĩ agakĩgĩa na thirĩ wa mũtiri mũgathiĩ ũguo twenjeire kĩrĩra gĩothe tũgathiĩ tũrũngĩte na tondũ kĩrĩra gĩtithiraga rĩ gathiĩ ũguo kĩhutanĩirio gatindĩkĩra mũrũgũ wa kĩmari kamwania thenge nake atirithie harĩa ingĩkorwo ndogoma tuĩke wa kũrũngana nĩ thayũ Thayũ, thayũ, Thayũ. thayũ. Eh, thayũ mũthuri ti waime Eh, nĩ makĩrĩra gĩtikĩrĩ mwene Eh, wanjĩra hihi no nyongerere kana ngĩrũnge ndikuona kũrĩa ngũrũnga tondũ nĩ wakĩheana Eeh, tondũ nĩ ũhoro wa magongona na watarĩria atĩ magongona marĩa me bata nĩ magongona ma mũciĩ ma mũciari na ma kũruta kĩhĩĩ gĩkĩ kũrĩa gĩatwarirwo kĩganda-inĩ na gĩathiĩ mũciĩ no mũhaka gĩtuithanio na maũru ma kũrĩa gĩakorwo kĩaruanire na ciũgũ ũguo ũcio ndũkae gũtonya tondũ mũthuri ti kamũũ nĩ agwetaga atĩ nĩ akũgwetete ũhoro wa thakame ĩrĩa yahutirie thĩ nĩ igongona inene mũno rĩa kũnyitithanio na ngomi cianyu eh, atĩ nginya mwanake ũcio nĩ arakara nĩ ara nĩ aratarwo nĩ ngomi akerwo atĩrĩrĩ a mwarĩ wa nyina na aya mwaruanĩra nao rĩ acio nĩ arĩ a nyũkwa koguo ona rũngĩmahikia na ũngĩgakinya andũ atĩ nĩ mũkũgĩa na ngwatanĩro ya ũnyanya na airĩtu acio rĩ nĩ gũkagĩa na kĩndũ gĩtagwo ũthukanĩri wa thakame no mũndũ ũteyũĩ ndangĩmenya ũthukanĩri wa thakame nĩ kuuga atĩa tondũ hihi mũndũ nĩweciria atĩ gũthiĩ na tataguo kana mwarĩ wa nyũkwa kana maitũguo kana mũndũ hihi mũrĩ rũrĩra no ũcirie atĩ hau noho hangiuma ũhoro wa ũthukanĩri wa thakame no nĩ ũkaga nĩ ũndũ wa thakame ĩrĩa ya irua-inĩ tondũ kũrĩa mwa- mwarongoreirio Hĩndĩ ĩrĩa ihĩĩ ciathiaga kũrua, ciathĩnjirwo gathenge kamwe gatarĩ kahakũre, na othe makĩohwo ngwaro kĩara gĩkĩ kĩa mũha- kĩa mũhĩko, atĩ ici nĩciatuĩka ciana cia nyina ũmwe na cia ithe ũmwe, tondũ nĩmahithio kwa mũnagatho, na ũcio nĩwe ithe ũrĩa marĩkoragwo megitĩtie, atĩ kũngĩkagĩa na kaũndũ hihi karabatarania Na hihi thoguo akorwo ndarĩ ho ũyũ ũciarĩte kĩhĩĩ gĩkĩ, mũnagatho no no aingĩre ithenya-inĩ rĩrĩa na atuĩke wa gũtuĩka ta ithe wa mwana ũyũ. Na nĩ wega kũgweta atĩ eh, mbũri ĩno ya ya yarĩinũka ya- ĩrĩkia kũ- gũthĩnjwo nĩ mũciari kũrĩa mũciĩ mũnagatho nĩ acokagĩrio nyama imwe tondũ ũmenye nĩ ithe nĩ ũmwe wa igongona rĩrĩ Nĩ igongona rĩtia rĩkaga, mbũri ĩrĩa ĩtathĩnjĩtwo na mwanagatha ũgacokeria indo ciake. Hakĩrĩ nyama iria akĩrongoreirio abataire gũcokerio, nĩgetha nĩma manyitanĩre igongona-inĩ rĩrĩa rĩa kũinũka, na irua rĩrĩ rĩtuĩke nĩ rĩeka atĩa? Ee, nĩ rĩa kĩgacĩra. Na ndĩrehoka tũraria ũhoro wa irua rĩrĩ atĩrĩrĩ. atĩ gĩkũyũ bata witũ rĩ nĩ tũgĩe na anake tũngĩhoka ta rĩu ũguo ũiguaga ũkĩrwo atĩrĩrĩ gĩkũyũ gĩtiaragia na mũgambo ũmwe korwo irua rĩa gĩkuũ no rĩnyitithanio ũrĩa rekagwo nĩ maithe maitũ gũkagĩa na rika rĩmwe na makaheo mumo ũmwe wa ũkũyũ makahakwo ũkũyũ magatuo gĩkũyũ guo iguaga andũ makiuga atĩ gĩkũyũ gĩtiraria kĩmwe andũ acio makwaria kĩndũ gĩkĩ Ũguo ũhoro wa irua wĩna bata. Na ndemengo ndĩrĩ na bata. Nĩkĩo ndĩrauga ona korwo no tũnine mĩaka ĩngĩ ĩtatũ, ihĩĩ ici itarĩ irarua. Ihĩĩ icio cikarua cigatuĩka ihĩĩ cia bata mũno rũrĩrĩ-inĩ. No tũtũ baba mathiaga kũrua atĩ tondũ nĩ arathiĩ form one. Hatirĩ kĩndũ tũrarera. Ũrarera kamũndũ, rĩu nĩwona rĩu ciana nĩciacokire mũciĩ, maratigwo nĩ mwarĩ wa nyina hau, nĩgwokire ndawa ci nĩ moĩ kũnyua bangi. Manyua maigua wega-rĩ, ũyũ onaga ũyũ no mũ no mũirĩtu, mangĩgĩa ndũgũ, ũkaigua mũirĩtu nĩahandwo kĩ? Njoka ng'eni na nĩ kana. Rĩu Gĩkũyũ tũkĩrĩ na tũkĩrĩ na mbara nene tondũ rĩrĩ, nĩũĩ mĩruru nĩkũiyũra rũrĩrĩ-inĩ? Tondũ airĩtu acio nĩmakugĩa twana, na ndĩraiguire kũrĩa Kandara Airĩtu acio marutĩtwo gũtuĩka atĩ nĩ makũheo ũteithio. Ndĩrambia kuona ĩno rĩu nĩ mĩruru yoka rũrĩrĩ-inĩ. Nĩ mekũhatĩrwo mĩruru airĩtu acio? Kana hihi makũrehe ciana, ciana icio nĩcio ikarehe ciana ingĩ, gũkorwo atĩ ciana iria tũrĩ nacio ti cia kĩrathimo ciothe nĩ cia mũhingũria. Ũguo no wega kũririkania andũ aitũ atĩrĩrĩ, magongona marĩ na bata. Ona ihinda rĩrĩ rĩa kĩng'ũki gĩkĩ, magongona nomo mangĩgarũrania kĩng'ũki Na ndikwenda gũkuo na njĩra ya atĩrĩrĩ, magongona nĩ marekirwo, no tũtionete kĩ? Ũgarũrũku. Tondũ gĩkuũ harĩ maũndũ maingĩ mũno gĩekaga eh, kũhũ- eh, kũrigĩrĩria kĩng'ũki. Nĩ kwarĩ nginya ũhoro wa eh, kũhanda marigĩ ma kũrigĩrĩria kĩng'ũki. Gũgathĩnjwo, gũgekwo igongona, na ũgakua rũkwaro rũraihu mũno tarä u rå gekärwo harä a thome hakahandwo eh, hakahandwo rigi mweno hakahandwo rigi eh, kihanya mweno na mwena ũrĩa ũngĩ na hakagĩa na rigi harĩa iri- i- i- igũrũ hakagĩa na nongorio atĩ kĩng'ũki gĩtigatonya kũndũ kũrĩkũ no maumĩtie kũndũ kũraihu mũno nĩ harĩ ũhoro wa nginya wa gũtega ngi na ngi igatwarwo kũndũ kũraihu mũno tondũ gĩkũyũ nĩkĩo ngi nĩcio ikuaga kĩ eh, ikuaga mĩrimũ ngi icio igathiĩ igateo kũndũ kũraihu mũno na igongona rĩa mbũri mbũri ĩrĩa ĩgũthiĩ tondũ nĩ ĩgũtemwo kana ĩkĩrwo nginya gũkũ thutha ĩcoke ĩtumwo maniũrũ na ĩtumwo itina na, na kanua handũ hothe hahuhagia ĩgathiĩ ĩgateo ngi iria cigathiĩ cigate kĩ cigathiĩ igate ũru ũrĩa rĩu hihi kĩndũ kĩrĩa tuonete na hihi nĩkĩo tũkiũĩ mũno nĩ atĩ he mũndũ wetagwo gacanja atĩ gĩkũyũ nĩkĩo ekũhonia mũrimũ nginya ta ũyũ wĩku wa kĩng'ũki nĩ gũcaragio mũndũ ũrageria kũhona mũndũ ũrahona eh, mũrimũ ũcio rĩ agathondekerwo keheri handũ keheri githĩ tio quarantine keheri-inĩ kau gake rĩ oneka nĩ arahona rĩ hagacario kĩndũ gĩa gũthiĩ gũkuo eh, kũruta mahira ma mwĩrĩ ũcio wake mahira macio ma- maka- ma- ma- makagucio na mũkuha magakorwo magathiĩ magathecwo mũndũ ũngĩ ũrwarĩrĩire andå acio metagwo metagwo gacanja nä o macanjanaga å kona må rimå ta å cio nä weka atä nä wathi na korä njä rä ngä cia gå gä thiä gå te ndwari må gathiä rå ä atimia makara må tongoro kå ndå kå raihu må no mena mĩti eh, magathiĩ rũinĩ makara ũguo makauga nĩ- nĩ nĩ kĩng'ũki mareka atĩa marahũra gĩgathiĩ gĩkahũrwo kĩng'ũki gĩkahũrwo na ndũgũthiĩ na rũhiũ marĩkia gwĩka ũguo magatena kũrĩa mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ kaigua kĩng'ũki nĩ gĩeka atĩa rĩu koguo harĩ njĩra nyingĩ cia gũte kĩng'ũki ta gĩkĩ Eh, no tũkuga atĩrĩrĩ gũtirĩ ũĩ ta ngai tondũ nĩ watũrehire kĩng'ũki nĩ kũrakara rĩ nĩ ekũrakarũka ĩ angĩkorwo hihi nĩ tũgwĩka atĩa nĩ tũkwĩrira na kwĩrira ti kũhonoka kwĩrira nĩ inyuĩ mũcokere thĩinĩ wa mũciĩ wanyu thĩinĩ wa nyũmba ya gĩkũyũ tũrania atĩrĩrĩ nĩkĩ gitweka tondũ mũgĩkũnyu na atarwo hũragwo na njĩra nene tondũ ũngĩtua hihi ona andũ arĩa makũhũrwo nĩ kĩng'ũki gĩkĩ mũno rĩ mũici hihi no mũgĩthũkũrwo na njĩra